Inikuda nhaka yasekuru vangu chitupa changu chi sekuru asekuru vangu ndonzivire ndikuda nokuti asekuru vangu vachiyambuka mumirumo vakasvikobvisa mbudzi uye vakaita chibharo vachiitira nhaka yedu isu vasekuru vavo baba vangu vakazikura pachidembo vakuita namukurungai namukurungai nazengeni nachidembo ndokubvirwa kwavakaitwa bhuku kunzi mukurungai chitonga kupasuka saka ndo nhaka yangu yandikuda mati Iwe muri chii nechii apa undizive? Mukoma ini ndiri munin'ina uyo muzukuru uyu mukoma. Iwe wanzwa zvekutaura? Pindurai. Eh, pindurai ka zvaataura apa padai isu tiri vanhu pindurisa tichinzwa ini sekutaura kwaita ndati changanira isu tiri vanhu vamwe chete uyu mukoma uyu uyu muninini muudze izvozvo mukoma ndati tiri vanhu vamwe chete niburi mukoma wangu uyu muninini uyu muzukuru pindurai ya zvakanaka tiri vanhu vamwe chete asi pabhuku rasekuru vangu tinoda kuti ndidye nhaka yasekuru vangu Hatisi kudya nhaka yavo ikwakababa. Tiri vamwe chete nokuti asekuru vavo vadiki vakafira kunyahombe. Asekuru vangu vakaziva mbogo. Havana baba vavo vakauya kochengetwa naasekuru ivavo. Saka havangakwanise kuti tanga tichimbopana baba vavo. Ndakauya muno mundona tichidhivenda mukoma fini. Ndikati mukoma fini hamufanira kuti mutore chibhuku kuna baba chiribi. Ndibaba regai vambotonga. Zvino nhasi baba hapasina ndina andichivafambira. Tikauya kudare renyu tikasarudza zvikanzi iwe ndochibata bhuku. Hakuna kupera 3 days ndakakufonera chakamera ndikanga chaiwa ku uya kuti ndiri sabra. Makati ndichazvigadzirisa. Saka ndakapedza gore ndichifambira mapepo mwana wangu kuti asare pamunda ndauya ndikati ah namatombo ndakuda nhaka yangu. Iwe pindirawo pamwe unozvipinda. Sorry Tangame. Ndiveseda. Uyu chekutanga mukoma wangu ini. anove ndiye inini ndini sabhuku ibhuku raari kutaura nezvaro chinondichamisa ndechokuti ukama uyu hwagara huripo tinotoriwo nevamwe vacho vaanotaura kuti vokwaparwada vanotori nezita rokuti zengenene nanhasi vanotoshandisa zita iro rokuti zengenene ndozita riri pazvitupa zvavo vana baba vedu kureva kuti tagara tiri vanhu vamwe chete Chakakonesa kuti mukuru uyu ave sabhuku iye ari mu ari munhingirikiniro kwaBushu ari mhiri kwaPeter kunove maBushu ini ndini ndanga ndiri mumusha panguva iyona saka zvakanzi nevakuru iwewo uri kumusha ndiwo unotonga chi vanhu nokuti ndiwe muridzi webhuku nokuti ndiwo uri mumusha hazvaita kuti timuvamirire kukoma kwemakore maviri baba vari kutaurwa nezvavo vakashaya muna 2022 muna january togomirira vakura vachangamiri vakatishedza kuno vakati ndakuda munhu anoiteta sei kuti bhuku rifambe tese naivo takauya kuno nyaya yakanzi chiendai munogadzirisa patakadzokera kumusha ndopatikanominetwa takatanga nominetwa tiri vaviri naivo vakuru ava changamire tauya kuno vakataiwa ina handidi machongo maviri ndoda munhu mumwa chete kudzokera kwatikaita ndopakanzi iwe uchambioni uchi uri mhiri iyo yamupfurudzi Unogona kutonga sei vanhu vari kumi? Ndokusarudzwa kwandakaitwa nevakoma. Pane mukoma asipo ndo vakatisarudza kuti vachizonyora matsamba ese akazouya kwachief ndo maziviro anotoita nyaya pamusoro ichangamiri tichibva mudare renyu makati chambirini ndaunotonga sokutonga kwavanga uchiita ungatore mabhuku kuna sekretary vese ava vakabvunzwa vakabvumirana nazvo gona sanga aripo ndiona musi akatanga muno vakataurika nyaya iyoyo asi tiri kushama vakazonogara pasi nadho tichitobva papa penyu ipapa ita pakona vakatanga kutotaura zvokuratidza kuti kutoshora ini zvikanzi tiri kukakatana pakanzvimbo kadiki diki small portion of land tarisai so big land iri kutonga zviri nani kuruza kapisi kadiki diki ndakarova sita apa ndikati ndiburutsei ndidzokere ndinoenda netsoka dzangu vakazonyarara ndo vakabva nyara nyaya iyoyo takazosvika uko takazoburukira kukipi ndokuzokwira motokari kwamana maxwell nenyaya iyo bhuku rasekunii saka ava chiri kutinetsa ava vakutorwisa ivo vari vaka vada kurwisa panhaka yasekuru vekuisu ivo asekuru vavo vakasara kwabufu iri tikuda nhaka yasekuru vangu handisi kuda nhaka yekuparwaka yandiri kudira i nhaka yakanzi zengene yekukuru kuti zenga ndo yandiri kuda mapepa omwana wangu ayo kuti ndamusiya pamunda ndinango

mukuru amese makadai baba mukuru baba iye zvine efriso ndiye ari kutora mwana wangu kuwaye pachibira kozoya atundo kozoya anogona sika takuzodzika kuya kwasi nakuya kuna kuna dom soja right ndaya mozitora vakuru wenyu mozoona mazvinzwa mazvinzwa